Yo abusua, yɛtoa nkɔmmɔdie so, na yɛt yɛtoa adesua so, na yɛahwɛ sɛ asɛm a mɛba abɛka yi, tie m'aso pa mu. Da bi a meka sɛ sɛ feesi no, ebia ne feesi no yɛ wo ahia na wode asi nkyɛn kakra na watie nsɛm a ɛfiri m'anom reba. Sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa w'abrabɔ a, wobɛhu, ɛmmoa w'abrabɔ nso a, wobɛhu. Na deɛ mɛsrɛ ne sɛ subscribe YouTube channel no ma me na sɛ ɛma me like ma me. Abusua, ma me mbusa wo sɛ deɛ na wo nua yi ayɛ a wotan no a dadaada wotan no wotan no nanso no wo ne ne nam nanso wo ne ne sere wo ne ne vibe nanso no wo tirim no wotan no. Mebusa deɛ na ɔde ayɛ wo? Deɛn na ɔde ayɛ wo? Yɛwɔ obi wɔ hɔnom a ɔtan obi. Obi bisa ne sɛ, deɛn na wo nua yi ayɛ wo a wotan ne saa? Ɔne reason. Nanso ɔtan no pa o, ɔtan wo paa. Woyɛ ne tamfo kaseɛ paa. Nanso no, obi bisa sɛ, deɛn na nipa sɛmasi ayɛ a wotan no a wontumi nkyerɛ the reason why a nipa no yɛ wo enemy? Adɛn, deɛn ntia? Mepɛ sɛ mebisa sɛ, deɛn, deɛn na ɛha nipa? Hwɛ, ewiase wɔ ho. Sɛ wotan obi, mibisa, sɛ wotan obi na sɛ nipa no a wotan no no, sɛ owu a, a ɛnyɛ hwee koraa no, wobɛka, o, nipa sɛ mansa awu. Ɛbɛyɛ w'adwendwen kakra. Sɛ woyɛ nipa a woyɛ bosom nko no ba, anaasɛ woyɛ nipa a ɔbaa na awo wo nko a, na wate sɛ mpo wo tamfo awu a, wobɛka, o, adɛn, na ɔyare anaa? Deɛn na ayɛ no? Ɛbɛyɛ wo ya sɛ wawu afiri teasefoɔ asase so. Obi tan obi, ɔni reason. Obi tan obi, ɔnyɛɛ ne hwee. Obi tan obi, ne sika bi ɔwɔ. Obi tan obi, n'adeɛ bi ɔwɔ. Obi tan obi, kɛ sɛ ɛyɛ mo nwa sɛ, sɛ wo tan me, me tan wo, wo wɔ sika, ɛna me tan wo because of wo sika. Okay fine, ebia wonya aware papa bi, ɛna me tan wo sɛ because of aware papa na wanya no. Ebia woyɛ adwapadeɛ bi, ɛna me tan wo, saa, Agyapadeɛ no a woayɛ no na mede tan wo a, mebisa wo sɛ, onua tie me yie, na sɛ ɛba no sɛ wonni saase so na sɛ wowu a, saa adeɛ no a wowɔ a mede tan wo no, ɛbɛba abɛdi me me side anaa? Me nsa bɛka? Me nsa nka saa adeɛ no, na adɛn nti na ɛwɔ sɛ nnipa yɛtumi tan obi, obi tumi sɛ obi tan obi tie. Wate sɛ ebia me me Kofi Ghana, me me ma yɛsɛ masi bɔne, wo dɛ menyɛ wo hwee. Wotee oo, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ, wonnim. Nanso no, woka sɛ pofiri mu no a, woabɛtan me sɛ because of sɛ woate sɛ nnipa asɛm a saa yie sei, nti ɛwɔ sɛ wotan no. Nti ɔtumi gina obi asɛm a ɔne obi anya so na ɔde atan baako. Ɔde ɔde ɔtan no akɔ baako so oo, na ka sɛ wotee sɛ sɛmasi akɔyɛ sɛmasi sei no, woammu sɛm. Ɛnam sɛ sɛmasi, wopɛ sɛmasi asɛm, ɛnna wotan sɛmasi nti no, woakɔtan sɛmasi akyi, ɛnna wotan sɛmasi. Wayɛ wo dɛn? Too bɔ ase, nyansani biara no, nti na ɛsɛ panin dua mu mante mante. Nti sɛ wate sɛ sɛ masi, wayɛ adeɛ bi ɛnyɛ a ɛwɔ sɛ wotan no a, bisa ho sɛ me deɛ ɔyɛɛ me hwee. Ma w'adwene kasa nkyerɛ wo sɛ me deɛ ɔyɛɛ me hwee. Ɔnyɛɛ me mfomsoɔ biara. Mpo ɔyɛ mfomsoɔ bi koraa na anka mentumi mfa nkyɛ no anaa? Na adɛn nti na ɔne nnipa si masi na anya? Ɛnna mekɔ gyina saa ɛno no so, na mede atan me nua yi, na mede atan me damfo yi, mede atan me nua baa yi. Adɛn ntia? Obi tan okunu bi a wanya nti, kunu bi a wanya anyɛ a like ho tɔ wɔ wɔrɛ ase nti no, ɛnti na ɔtan o. Boy bi a wanya a boy no ɔde wo bɛkɔ akɔsi baabi pa nti na ɔtan wo. Ɛyɛ wonya ɔbaa bi, ɔbaa no a wonyaa na ɔbɛn wo no, wastate resesa wo brabɔ nti na ɔtan wo. Obi nso wɔ hɔ nom a ɔwɔ ani na ɔhu sɛ okay sɛ masi wahu destiny ahu sɛ sɛ masi kwan kɛse ade papa da w'anim a ɔba bɛyɛ no daakye a yɛ wastate a ɔtan wo. Na mebisa sɛ deɛ ɛfasoɔ ɛna ɛwɔ so sɛ wotan obi a ɔbɛwu wontan obi nso a ɔbɛwu deɛ wodɔ no bɛwu deɛ wotan no bɛwu deɛ ɔpɛ n'asɛm bɛwu Enti no, adɛn nti na wommisa ho sɛ, sɛ deɛ metaa no bɛwu na deɛ medɔ no nso bɛwu a, adɛn nti na mentumi ma ɔdɔ nyɛ adwuma na menyi ɔtan no mfiri hɔ? Bisa ho, deɛ wodɔ no bɛfiri saase so, ɛna deɛ wotaa no nso bɛfiri saase so. Adɛn nti na ka wontumi nyi hunu adwene bi sɛ, ah, na nipa sɛ masi kɔ a mese medɔ no yi, wuo bɔ ɔbɔkɔ. De deɛ mese metaa no yi, wuo nso bɔ ɔbɔkɔ. Na adɛn nti na mentumi mma me ne wɔn nyɛ Kristo gya da sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa tan no bɛfiri hɔ? Mebisa onua. Nokorɛ yɛ baako pɛ. Mese kyɛ na wei nso mebɛka nokorɛ akyerɛ wo. Sɛ woyɛ nnipa a asɛ wopɛ futuo, woyɛ nnipa a wobɛtie kɛ sɛ asɛm a Kofi Ghana reka a, fa no sɛ, da biara meka, wo deɛ fa no sɛ asɛm no a meka no, fa no sɛ wo no wonte saa. Nanso no, tie na fa sua, na fa sua adeɛ. Ebia ɔkyena bi nso no, wobɛkɔ na obi wɔ saa tebea no mu, na wa, na wayɛ dɛn, na watu no fo, na ɔno nso atwe ne ho afiri saa tebea no mu. Firi because ɔtan sɛe adeɛ. Ɔtan ɛnyɛ adeɛ yie. Ɔtan sɛe adeɛ. Nnipa pii naa no, nnipa pii naa sɛ obi nso tan wɔ a, wopɛ a, ɛ kumu maame ma no nwe. Kumu papa ma no nwe. Kumu wɔfa ma no nwe. Ɔmpɛ w'asɛm da. Obi tan wo a, wopɛ a ka ɔsesa w'agyapadeɛ nyinaa fa ma no, ɔmpɛ w'asɛm da. Na wonim adeɛ baako a ɛwɔ mu a ɛyɛ ma anigyeɛ wɔ ɔtan mu. So obi tan wo a, ɛnta, ɛntaa no bi da. Obi tan wo a, ɛntaa no bi da. Obi mpɛ w'asɛm a, pɛ n'asɛm. Obi mpɛ w'asɛm a, pɛ n'asɛm. So obi tan wo a, dɔ no. Enti sɛ wotie nti ɛ twerɛsɛm ka asɛm bi ɔsi yɛn bɔ mpaeɛ ma yɛ tamfo deɛ nti ɔsi yɛn bɔ mpaeɛ ma yɛ tamfo sɛ nka nipa ɔtan wo deɛ adi dɛ ka ɔsɛ bɔ mpaeɛ ma no ɔtan wo nkyɛn sɛ nipa sɛm ɛsi tan me nanso twerɛsɛm si yɛn bɔ mpaeɛ ma yɛ tamfo nti wo bɔ mpaeɛ wɔ mpaebɔ mu a. Nyi wo tamfo mfiri mu. Ma mpaebɔ no bi nso no so. Obi a wonim sɛ sɛ masi taa me no, ɔkɔ ahokyerɛ mu anaasɛ ɔkɔ a ɔkɔ ahokyerɛ mu anaasɛ ɔhohiahia mu a, wowɔ boa boa no. Wonim sɛ ɔtan wo, nanso no wowɔ mboa boa no. Wonim sɛ sɛ masi ɔmpɛ w'asɛm, ebia wo mpo na ɛto wankɔ mfie o, nanso no ɔno na ɛkɔɔ mu, nti wo dɛ boa no. Sɛ nipa yɛ yɛ ɔyɛ obi a n'adwene mu dɔ, obi a n'adwene mu mu du, ɔyɛ obi a ɔdwen a, ɔbɛhu sɛ a nipa a metaa no koraa no, ɔntaa me. Adɛn nti na metaa nipa a ɔntaa me? Adɛn nti na metaa m'adamfo yi a ɔntaa me? Adɛn nti na metaa me nuabaa yi a ɔntaa me? Adɛn nti na metaa me nua yi a me nuabɛma yi a ɔntaa me? Nti no, sɛdeɛ meyɛ na medi no bɔne a ɔno yɛ me papa yi, Me mede meyɛ no bɔne a na ɔde papa tuɛ ka meyɛ no bɔne a na papa tuɛ ka nti no adɛn nti na me nso menyɛ dɛn mentwe me ho mfiri saa bɔne no a ɛwɔ m'adwene no ho na me ne no ɛntumi nyɛ fan anaa nti obi yɛ ɔbɔne wotumi sɛ sɛ masi ayɛ wɔ tamfo sɛ masi mpɛ w'asɛm a deɛ wo sɛ woyɛ no sɛ wobɛbɛn no na wapɛ n'asɛm na wadɔ no Ɛmfa ɔtan, ɛmfa ɔtan ɛmfa nsia no, ɛfiri sɛ gya ndum gya, nsuo na ɛdum gya. Nti sɛ ɛgya ndum ɛgya ndum gya ne sɛ nsuo na ɛdum gya deɛ a, sɛ wei yɛ gya ne sɛ wo nso woyɛ gya ne sɛ mokɔsie a, ɛbɛyɛ more fire. Nti ɛba ne sɛ wei yɛ gya, wotumi hu sɛ wei deɛ ɛyɛ gya paa, ɛyɛ heat paa ne sɛ wode nsuo nwunu ɛba a. Deɛ na ɛtim gya ɛyɛ nsuo na ɛtim no. Onua, yɛmma yɛn akoma mu nyɛ fitaa mma nnipa dansani. Na nnipa nsɛ hwee. Wowɔ sika, deɛ wowɔ nyinaa akyire no, deɛ wowɔ nyinaa akyire no, wowɔ dwapadeɛ pii, wowɔ sika, biribi ahia wo. Wonhia hiani bia, kɛsɛ wonhia hiani bia mmoa. Wonhia hiani bia mmoa because woyɛ okay wɔ abrabɔ. Nanso no, bu hiani, na bu nnipa. Pɛmpɛ so a wɔadu no, wofi sɛ woyɛ high. Deɛ na ɛde wo bɛba fam bio? Biribiara nni hɔ a ɛde wo bɛba fam bio. Nanso no, sɛ woto w'ani hwɛ fam a, ɛwɔ sɛ wohu sɛ manfoɔ nso wɔ fam hɔ a wɔn nso no, wɔyɛ nnipa sɛɛwa, na Nyankopɔn na apagya wo. Yɛnyi ɔtan mfiri hɔ, na yɛmfa ɔdɔ ntena asase so. Sɛ yɛde ɔdɔ te asase so a, megye di sɛ ayɛ dɛn ara a, deɛ ɛhwehwɛ wɔ asase so yɛn nsa bɛka. Wote aseɛ? Sɛ ɛba ne sɛ wotan obi a, wotan obi a, ebia na wokora no wo mmoa wɔn hɔ. Ebia wokora Nyankopɔn ɛdu sii hɔ sɛ wo na wobɛtumi aboa nipa sɛ masi ama ɔno nso kwan abie. Wo na wobɛtumi aboa nipa sɛ masi ma no asi dua asi ta. Nanso wotan no, na tan no wɔ wo kɔn mu no, wobɛtumi aboa sɛ ma wobɛtumi aboa saa nipa no, wontumi mmoa no. Wate aseɛ? Nti mɛsrɛ mɛsrɛ mɛsrɛ nnipa yɛnyi ɔtan mfiri hɔ nom. Sɛ wotan wo nua ɔnyɛ wo hwee. Mpo ɔyɛ wo biribi mpo a ade nti na wontumi mfa nkyɛ no because woyɛ nipa. Ɔno nso yɛ nipa. Ade nti na wontumi mfa nkyɛ no. Wobɛwu. Deɛ wotan no nso bɛwu. Obiara nni hɔ a ɔbɛtena asase so ɛnyɛ two hundred years. Obiara nni hɔ. Na sɛ obiara nni hɔ de, adɛn nti na wondwen? Adɛn nti na wondwen sɛ nipa a metaa no yi, ɔbɛkɔ, me nso mɛkɔ? Abusua, wei de mɛsrɛ, videos a meyɛ yi, ɛnyɛ sɛ kasa na ɛpɛ, na mmom no, ɛbɛyɛ, ɛbɛyɛ sɛ Nnoɔma bi wɔ hɔ nom a yadwen nkɔɔ so, nanso no ɛha adwene kakra. Mɛsrɛ, mɛsrɛ sɛ yɛde bɛsua adeɛ, yɛbɛma yɛn adwene mu ada hɔ, na yɛn adwene mu ayɛ abe yɛn akoma mu, na yɛn akoma mu ayɛ fitaa ama nnipa dansani. Ɛfiri sɛ nnipa nua ne nnipa, nnipa nni hɔ a nnipa nso nni hɔ. Nnipa nso na ɛboa nnipa. Sɛ asɛm to nnipa na ɔbɛhia no mmoa. Mpo wo kaa kɔtim a, ɛnyɛ wo nko a na ɛbɛtɔ apia kaa no afiri tɛkyɛ no mu, gye sɛ nnipa na ɔbɛyɛ dɛn, nnipa na ɔbɛpɛ sɛ kae mɛboa wo. Nnipa na ɛsɛ sɛ yɛbɛboa wɔn. Nti wohia nnipa mmoa. Sɛdeɛ woteɛ biara no, wohia nnipa mmoa. Na wɔn koraa na wɔtaa ba yi ma wɔyɛ mpanimfoɔ kuku damfoɔ no. Hwan mo na ɛma wɔn kɔtena soro hɔ? Nnipa da nsɛn na ɛma wɔn kɔtena soro hɔ. A yɛ a wɔn di yɛ so no. Wate aseɛ? Nti sɛ wowɔ nnipa mpo no, wowɔ nnipa na sɛ nnipa nsɛ wɔ ase a, ɛɛ woyɛ nnipa a woyɛ ɔdefoɔ mpo na sɛ nnipa nsɛ wɔ ase a, wonyɛ ɔdefoɔ. Nti ɔdefoɔ biara wobɛkɔ na nnipa sɛ n'ase, nnipa gu ne nan ase a yɛ a ɔdidi ma wɔn bidie. Wate ase? Nti no, nnipa a woyɛ biara no, ka ehunu sɛ wohia nnipa dansanim mmoa. Yɛndɔ nnipa. Yɛmpɛ nnipa asɛm. Obi bɛyɛ ɔbɔne, woyɛ nnipa nkwa na obi bɛyɛ ɔbɔne. Deɛ ɔbɛn wo nso na ɛbɛyɛ ɔbɔne. Ɛfiri sɛ mpanimfoɔ sɛ dua a ɛbɛn na ɛtwi. Na wobɛn me no, me maa mfom wo a, me ne wo, ebia me ne wo na ɛfiri fie baako. Me maa mfom ɔhɔ a na ɛbɛfom wo. Obi a ɔfiri ne fie bɛtumi aba wo fam wo anaa? Me na mɛfam wo, me na mɛtie wo n'aso because me ne wo na ɛpue ɛfiri efie baako mu. Mpo me ne wo na ɛtu nsa didi. Wo sɔre anɔpa a m'anim ni. Me ma mfam wo a hwan na ɛbɛfam wo? M'adamfo no wo, everyday me ne wo na ɛnante 24/7 no, obi hu wo a wahu me, obi nso hu me a wahu wo. Na saa nipa no a, saa nipa no, baako amfam baako a, hwan na ɔnkɔfam no? Because me na time biara me ne wo nam. Nti ɛba no sɛ mamfam wo a, hwan na ɛbɛfam no? Wɔ adwuma mu, wɔ college a wɔgu adwuma mu a wɔn a wɔyɛ adwuma no, obi yɛyɛ dɛn dɛn dɛn ɛyɛ den ɛyɛ den ɛyɛ den a baako bɛfom wɔ adwuma mu hɔ. Sɛ baako fom wɔ adwuma hɔ, fa kyɛ no because wo ne nnɛ yɛ adwuma. Ɛse ne kɛkɛ na wɔn ko, nanso wɔn saa siesie wɔn asɛm. Fa kyɛ no na dɔ no sɛ w'ankasa wo ho. Ɛfiri sɛ ɔse yɛn dɔ yɛn yɔnko sɛ yɛn ho. Adɛn nti na wontumi mfa nkyɛ no na wonnɔ no te sɛ sɛ ɛyɛ w'ankasa wo ho? M'asɛm yɛ awa, abusua. Montie me, mesrɛ. M'ano atɔ. Mo subscribe video yi ma me na mo nsa no mo like ma me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a more videos bɛba saa channel wei so no. Mese nipa baako pɛ mpo na etie me video a sini every sini day no video bɛba aba abɛto platform no so. Obiara subscribe na mo nsa ma me.